Mbuya mono omogaka omokundi ase ogocha ase rituko ria rero, nabo ntwa ntobwate amang'ana make twataka toeresa ase oboime. Ritang'ani ne ring'ana enyiomi, enyiomi nyinki. Eria kabere ne ring'ana rikorokwa ogosunsura. gosonsora ngento ki naende ng'aki gokora. Eria gatato ering'ana rikorokwa ng'a ogotoroba. Ogotoroba otwerese engiriminati naende entafauti ki ribwate ase ogotoroba na ogosonsora.
Mbuya mono. Inche nairaneiri mbuya mono ase okong'arika nchiche iga iga. erinde tokwane amang'ana amake are ase ekegusii. Ekegusii nekenene, naende ekegusii iga ekobwatia omonto buna akemanyete. Naende ekegusii nkobwati kere ng'a eh, nkenyorokia oiboire, naende abanto barengeo abanto abanene mbanto ki, na amang'ana agakorekire ororo abeka kwamanya ekegusii. Bono mwamboririe amasiko aria amaya sana ng'a enyuomo ngento ki? Enyuomo, buna momanyete, nokonyora oboseke bw'omonto, mokwane nere, mokwane nabaibori, moigwanane, erinde omosike oyio ache bwogo. Lakini ase onsi, nyuma mwaigwananire nomoiseke, gose mwamonyorire, goika moigwane nabaibori, na abaibori baumerane nabaibori bande bakwane, erinde emanyeke ore kwenyu omo. Intwe buna omogusii, monto tagotambuga ekang'ana anywomu gose nanyuoma onye. baibore imbaga mbeti, baenane ebinto bikorokwa chiombe, echi nachi chiabegetwe gati y'enyuomo yaito intu buna omogusii. Ah, onye eng'ombe teraruegwa, nabo ebwekaine ng'a toranyuoma. Inwe muna abagusii, amang'ana naro abere, omonto akorokwa ng'a nkwanyuoma, naende omonto nkorokwa are ekegusii kende kengake gusu gegoteba ng'a ng'a nkwabaserwa omoiseke o nyarebe. Eyio netafauti enene sana, ekiagera omonto ekero abaseire oyio taranyuoma, sababu toraakana kende, toraakana abaibori kende. Kero gwakanire abaibori egento, iga abwo bono nario okorokwa ng'a kwanyuomire. Alafu, ase enyuomo nebwate amang'ana amange sana, intwe buna omogusii. To, tomanyete ng'a ekero kwanyuomire na ekero gwaakanire kende, gochia ase abaibori gwaakanire eng'ombe gose gwaakanire chiomba. Lakini naende eserekari netambuete enyangi, edini netambuete enyangi, enyuomo ya enyangi. Enyuomo ya enyangi netambuire na edini, naende enyuomo ya enyangi netambuire na eserekari. naintwe buna omogusii togatambua enyuomo ye chiombe. Ebinto ebi bi- bitato nigo bikogenda amo. Ebinto ebi bitato, ekero ekemo kiaba ase ebio gekorekanete, igo kwanyuomire. Eh, nabo ekonyarekana onyuome omoiseke bw'omonto ase enyangi otaakaneti kende, ekiagera abwo nabaibori bagoteba niye amo naye oyo okonyuoma oo, Mokoigwana, abaibori bagwanchere okore enyangi. Ekero gwakorire enyangi, aye kwanywa ome. Buna bono, eh, iga iga ase togosiria amang'ana naro akoba ororo, ogochi gotegerera gwasinywa buna okoyakwana. Kwanyora omonto gete akabaserwa omoiseke. Ekero omoiseke oyio amobasera, bakamenya amatuko make emba igwana ekaba egesio, bakaibora omwana. Ekero bataigwana, agacha akagenda. Omongwana oyo naende akanyuoma bono, naende akanyora omoiseke onde, nere akamorenta. Ekero amorenta, akanyora ng'a oria nachiete ntaramonyuoma. Bono. Akanacha ekiina ng'a oyo bono narentire, igo ntagete nkwane nabaibori baye, Nduge ntugeke, erinde erorekane ng'a nanyuomire. Ochire okorire boigo. Bono intwe buna omogusi ase togwekorekani bono mpaka ebe egasi enkong'u pi, ebe ng'a iga yabeire egasi etagete abanto bagocha kogamba amang'ana amakong'u atanyarekane. Omongwana oyo onyuomire bono omosubati, ekiagera oyio nere aruereire kende bono, oyio nere omanyekanire buna omokungu oye. Oyio nonye ne chinamba chia abakungu chiare kobekwa ng'a ng'a omokungu omonene ng'a omoke, omokungu oyo onyuomu chiombe bono nere omokungu bw'omonto oyo. Nere oisaine korokwa ng'a omokungu omonene, kianda nere onyuomire. Bono omosubati oria omobaserete ogenda ogenda kero kende tagochia anyore ase abe ona gokinia omwana oria oche oigwekana ng'a omwana oria onyarebe omanyete ng'a nache akaba omwana omonene ng'a bono ng'a omwana oria ng'a omanyete osomire iga obeire omwarimu gose obeire monto gete obeire ekarani obeire omosigari obeire ki. Rituko erimo riamanya goika. Omosacha oyo iga ore ise oyi gose oiborete omwana oyio obwate omokungu oye anywa ometa akanerete, okure. Kwamanya konyora abanto bamwabo babeterereti ng'o bakogenda korigia ng'o bakogenda ng'a bachie korigia omosobe atiochiete ng'a ekiagera baigure ng'a nakabwate omwana okinire iga obeire omokarani. ng'a gose obeire mosigari, obeire monto ki, ng'a omos- omwana oyio ochi gokinanigwa korwa esare ng'a ore entu ng'a ache komotindeka. Eh, bono intwe buna abagusii twamanya gwekorekania. Omokungu onywomire chiomba iga aro, omokungu obaserete omonto oyo, nere ochire kwo- omwana achire kwoigwa ng'a ache gotindeka omogaka oyo. Riria omanyete. twekorekanirie, ng'onyentu arenge buna abagusii barenge, inga ntwarora, lakini ring'ana eri iga nkagerete ng'a amaereso ndabae abagaka aba naende gusii yaito, ndibabere rikong'u koritegerera nare kobagania obotegereri obuya. Riria omwana oria arigigwe arentirwe. Omokungu oria onyuomire omanyako nache ekina ng'a ndoche timanyiri aye ekiagera tinachete aa nyore mokungu onde emoseri. Bono oyo ochikora entu ning'o? Omwana bw'omokungu oyo onyuomire chiombe okanigwa ng'a aye tori gotindeka iso, ng'a omonto okomotindeka noyo ng'a nere omomura oye omonene, ng'a naende omanyete ng'ina nere omonene. Igaa bono abanto bakorekana. Enyuoma eria omogusi yatambuete, omonto oyekoreire ase aba babere noyo iga orenge oo, omwana oye okanwa. Omokungu ogochia korigereria, oimoka, otiga egetondo onse, ong'anya na abana, na enibo eyekonyebabwate na omogaka oye, ong'anya ogenda sobo. otige omomura oria ochiete korigigwa atindeke ise, omotindeka. Abanto baseka bagoka ng'a bono yabeire buya sana. Ntagete kobatebira ere oiga buna omogusii, naende imanyete ekegusii. Namba eyemo, omosubati oyo onyuomire ekera agenda, otiga egetondo nse, iga agenda ase ring'ana rikorokwa ng'a tamanyiri. Abanto baikaransete bakagamba ng'a nkorigitore omwana bw'omongwana oyo okure, mwasoire emechando motakore. Ng'aki mwasoa emechando ere? Omokungu oyo iga akorokwa omobese, eh, ochi ong'anyire otambokire amache, otambokire amache ochire sobo, ochire sobo. Ekero omosacha oyo are gokwa, omokungu oyo amotindeke, Mokungu oyo tari kogenda ase obe ekegusii impaka oeirwe embori ekorokwa y'amaikora. Eye nere akoebwa amanye emoe ribaga ri'okogenda ase obo. Bono ochire otigire omosacha oyo omonyuomete chiombe, ore ense ogotindekwa nomonto bono onga buna tanyuometi. Tiga mbateebie ng'a abamokoroberia amang'ana aya baka mwaikera omosubati oyo mwarwa ribaga omosubati oyo ng'anya, Mwasoire emechando, na egesaku ki'omonto oyo bono mwagesa- mwagesarire. Omosubati omo nagenda, namba eyemo embori y'amaikora, enamba ende iga atigete omosacha oye igoro. Omosubati oyo rituko erimo agocha ko- gotakerwa ng'a nkoirana are ekiagera ngochi kobetereria erairane. Ase naro abana egochi kobetereria eirane, akong'usana. Egekogera gento kiabetereria irane, iga atigete omosacha oye ore igoro otaratindekwa. Ng'a onye ninse biare otebete ng'a goika omochokoro oo nachiche ng'a orenge omonene bw'esoiri emechando. Ng'aki esoiri emechando namba eyemo, omosubati oyo akorua bw'esobo ache baka ore nembori. ekorokwa embori y'ogotoroba ise biara, bagotorobana na ise biara bono. Ribaga kanga bare gotorobana na omosacha oye, bono embori y'ogotoroba omosacha oye ng'a nagotigete igoro, inagotindeka buna inche omong'ina oo onywomete chiombe. Embori eyio egocha, omonto ogocha goikaransa oo batorobane ise biara, gose baria baroberetie eh, okorenta omwana oria ekagera agacha koreta esagasaga okong'anya gokaba ekio omanyete na egento egekong'u sana bono ogotorobana kwa omosacha na omokungu abanto bande mwaetire korwa ensemo mwasoire bono omanyete nabo etanyarekane koba ogotoroba kori gwa ekegusii eri nerimo mwarentire eh, ring'ana rinde mwarentire omosubati oyo naigete kogenda sobo agatiga egetondo Bono nkobetererie ere, momong'wansere, ekiagera momobeke nyomba, enyomba eria yang'anyete akagenda agatiga, agatiga omosacha ogotindekwa. Eki naende negento kende. Abanto baria mwaikaransete mokaroberia amang'ana aya, ninwe mokoiraneria. ninwe mogocha gokora, gokora egento ekio. Kegusii eki bono inwe mokemanyeti. Bono, ase eng'encho abanto bakobeka eriogi bagenda, batiga omochie okirete osarekire, bono amang'ana aya agotigara bamura ba mwabo oyo, na omomura oria ba- bachiete koyia amotindeke, na ise biara onye oroo. Bono, ase seito gosii saa eyio, moumere omonto orabachoke ekegusii eke kebe, ekiagera bono omosubati oria nachiete sobo ore omobese, otigete omosacha igoro ataratindeka. Igo naende eminetie ng'a embori y'amaikora nkomenta ere bono. Ekiagera bono ngocha are nembori ekomosoa inyomba ritang'ani, onye nekegusii keri kiare gokorwa embori ekwenga riberereka, embori ekwareka, embori okwareka, erinde ebinto biture kuu buya ekiagera nere omokungu. Aye omosacha oyo anyuomete chiombe, oyio nere mokaye omonene omanyekanete. Amang'ana ogote aya obwate ng'a ng'a ng'a omokungu omonene ng'a noyo atangete korenta nkong'ainereria ore. Ekegusii eke bono kiabeire egekong'u. Bono buna kiabeire egekong'u, tori gocha konyara gokerosia. Abanto bagocha bagocha korosia ekegusii eke mbaia, bono ng'o mwaita? omwana oria mwachie kwoyia ng'a nere ogotindeka eh, ng'a ise iga moi- mwana oria takomanya ko- korongoa naro ase egesaku bono egesaku igo kegosareka abanto bachake ng'a yaya ng'a boria abana baria baye bachiete ng'a naende barente buna mwaretete oyo ekero bagocha gocha omochie oyo bakonyora omochie osaregete ekiagera momura oyo bono oyo oyo mwaroka ng'a nere ore oyoye osarekire oturutumbirwe na ekegusii Kiamosariri pi, mpaka bono tari koba omonto okocha goche kobanga omochie. Inki mwanchera mogosaria emechie y'abanto? Inki mogwanchera mogosaria emechie? Onye nise biara omosubati oyo, bwesoirie emechando, ekiagera amang'ana gwakorire akobekire koba omogaka bw'omosubati oyo bono. Naye akoretera embori motorobane, naye ogocha komosonsora eng'encho ekorokwa ng'a embori y'amaikora, naye ogocha kwenga riberereka mwaye, naye ogocha korenta okwareka. Bono amang'ana aya iga buna omogaka noyanyare, seito gosii. Eke mwamboria, Inki aba bwango iga gochia chinsemo chiria chia Nyaribari? togakuura gusii engima ng'a abanto b'ekenyoro eke mwamanye amang'ana aya bori. Amang'ana aya abeire amakong'u, stiri amang'ana aya ababereire amakong'u. Naende ekenyoro eki ekio ekio eh, omokungu natindekwe atambe, na omosacha natindekwe atambe, Naende omokungu onde agachia korentwa ng'a nere orenge omokungu omonene, ebituma bikarabigwa igo ne chimuma, naende akagacherwa enyomba, agatigwa onsi abwo amenyete. Omosacha agatindekwa na omokungu oye, bakoroka ng'a nomokungu omoke, lakini omosacha nere arwerete chiombe, naende akamokorera enyangi. Oyio bono nere omokaye omonene, nonya ne richiko riancherete, motabeke kina monyare. Omokungu oyio akamotindeka. Ekero amotindeka, omokungu oyomo arentire ng'a nere omonene agatigara osangaete ebituuma ime. Bono omosiiga oyo igo ogotigarera abana baye obasarie, otigarere abanto b'enka eyio obasarie. Naende kabere ekenyoro ekio, naende nakio omokungu achiete ng'a omo- ng'a omwana ochiire koigwa ng'a omwana ng'a- ng'a- ng'a oramotindeke. Naende omokungu oyio na omosacha oyio okure obwate abana abamura na abaiseke, Bare koenia oyio, ng'a onye mokorora ng'a oyio nere natakeire, iga agocha, momogambe, momwatere oboremo. Tari kogambwa buna mwana omokungu omonene. Eyio teri konyarekana, ekiagera omokungu oyo omonene tarueretu ng'ombe. Bono omokungu onyuomire, oyo richiko rikomanya ng'a nere noyo, nere mwatigire ochire. Bono ekegusii gekorokwa ng'a embori y'amaikora, na embori y'okwenga riberereka, na embori y'okwarekera, ebinto ebi iga biabanyorire, ebinto ebi buna biabanyorire eh, mwasoire obokong'u. Onye oyoba- oyobangete amang'ana aya, osoire obokong'u. Igo ntwanya korora gusii yaito omogaka ore ise biaro omonto, ng'a nere okoareterwa embori y'amaikora. Iga erabe egasi enkong'u sana, naende obosooku bw'ogokumia mwaturutumbire egesaku ki'omogusii mpaka tokumeti bosa ng'a bono inwe mbarabi naende ng'aki igo. Ntogasaine gosomia abanto ekegusii bamanye amang'ana, na kegusii nkeri kere geke na kenene. Lakini bono ekenyoro nkere okorora ng'a kiachakire korenta ekegusii egekong'u, egekong'u getari gochia konyora abanto bakogesonsora gose bakobwatania abanto abwo. Eke naki nare gocha kobatebia ng'a abagusii b'aminto, manya ekero mogokora ebinto ng'a naki mokobikora. Inyora ng'a buna mwamboria, Inki, inki gekorokwa enywomo? Nywomo tari okoimokia enyaroka y'omonto korwa nchera kwayerenta, kwanyesa eria yagenda, naende kwareta eyende, naende kwareta eyende, omanye gochaka goteba ng'a bono ng'a oria otangete gocha ng'a nere tokorigia, na erio oyochireti ore namba ikomi gocha nere onywomi rwokora erubaka enyangi. Aye necheche obwate, nkong'wansa ore ebing'wanso bitaere, naende ebinde bitabwati banto, naende ngoturutumba ore, enka y'omonto. Nkorengereria ng'a erimo rie risuba rimwambe oria, eri nari bono rikorokwa enyuomo. Enyuomo getambwete omokungu orwereru chiombe. Enyuomo getambwete omokungu natarweru chiombe, lakini akorerwa enyangi. Oyio obeire omokungu. Oyio tokomochenchia ekiagera otake gotindeka omosacha oye kando ng'a oyo nere omokungu omonene, igo agokoira kotini naende iga agokobua, ekiagera egento kegoteba ne esatifigeti ye yenyuomo. Eyi nere emanyekanete ng'a oyo nere omokungu. Nere okoebwa ebinto abage bi bienka eyio. Eke naki nare gocha kobatebia abagosii baminto ng'a ki, Ngweturutumba tore togosareka. Ngosari tore ebinto. Ancha ngomotegerere tiga gotumia amang'ana ng'a ng'a ng'a ng'a ng'a inche nateba abwo one ng'a inche ngokwana igaa. No! Manya ekegusii muna kiarenge naende naki gekobangwa. Bangabo, ring'ana eri iga nari ring'ana ritang'ani nairana eri. Ring'ana rinde ria kabere igo mwaborie ng'a ninki ogotoroba naende ninki ogosonsora. Gusii yaito nebwate abalimu abange, naende abalimu abwo bonsi mbagwenerete koegwa amasikani. Ring'ana ogotoroba riatenenerete omogaka ise biara amo nomosacha bw'omokungu. Ring'ana rikorokwa ogotoroba riatenenerete momura one na mokaye amo nainche na mokamomura, naende nainche nomong'ina one. Ring'ana ogotoroba nabo nari nao ritenenerete. Namba eyemo, omosubati mokamomura one akagosa, ekero kende agakwana bobe, gose agakora amakosa ande ang'usekaine inche buna ise biara. Omosubati oyo nakora kende kiaye inche tindi gokerora, namochani arosire ongoria yaye tinkonywa, mpaka kiaba ng'a. Iga atakeire agende sobo arete embori y'ogotoroba ise biara, ekero naboorigwe nanchire. Ntarancha, ring'ana eri nabo ritigarete koba ororo. Lakini ekero nanchire, iga akogenda sobo, embori eye teri kogorwa chiira iga aiga bwone. Iga ekoyigwa korwa sobo ase esababu ekobwatia. Ing'aka akonyetema nchire gocha, omosubati ekero agotema embori korwa sobo gocha, Iga akaboorigwa amaswali ng'a, Ng'ai okoira embori, rende gotee chimbori ito ogotema korw'gwo? Oteeba, Eye nembori y'ogotoroba tata biara, ntwagosanete. Yagera abanto b'ase obo bamokoororeria ng'a, Eki naki gwachiete, tobasa gotoka kogokora ki? Ekegusii kegoteeba ng'a gokomachacha iso biara, igo mbobe sana, tobasa komachacha iso biara, igo mbobe sana. Ing'a osoke ekero anyebwate enchera kogenda ako na gotebigwa eng'encho eyio yagera, ee, ocha kwoboa otware amasikani. Ring'ana ogotoroba omosacha bw'omokungu mbamochane engencho gete enke yaime naende. igo arenge gotomwa embori sobo orete embori y'ogotoroba ng'a omosacha tanya kori bokima bwane ng'a bono igo natomwe embori ing'ire embori tochi gotorobana amanye kori obokima bwane kare inchera na embori eye otebi- otebigwe ng'a mang'ana aye taiyo aro twagotomete boo genda otware amasikani ase omosacha oo tobasa konyorwa gokare gokora ebinto ebibe, erinde embori eche kwoigwa ng'a yogotoroba. Chimbori echi ibere igo chiare korusia obosobo omosubati, ng'a nario inchera kogenda kago korore igwo oteba ng'a tobaisa komachachana nomosacha oo mpaka oikere ng'a mogotorobana. Tobaisa komachachana na iso biara etoke ng'a ogotomwa embori. y'ogochia gotorobana. Erieta ogotorobana, igaa noo oka rigotumeka kabere. Rieta ogotoroba ndianya gotumeka ng'a ntwamochana na momura ominto, ng'a bono ng'a- ng'a- ng'a- ng'a bamura ba- bamura bonkundi babere ng'a mbaetaine ng'a bono rero ngotorobana bare. Ekiagera embori y'ogotoroba ero tebwati ng'encho ekonyenyokia abang'anyamagete chibekwe kando ng'a baria baetaine bari. Eki nkeiyo, chi embori y'ogotoroba nabo orayendetere, naende ekero kwayendeteire, nyebeke getii nyetuge, mbagorere endagera eng'ao morie, erinde tokore ng'a ntwanchaine. Igo. Embori y'ogotoroba neng'ao sana, embori y'ogotoroba neye ekoreta abanto amo b'amanyinga aya amo amo ase chinchera ching'ororo. Abanto ngotumia bare ekegusii ogotoroba bakagete ng'a ng'ekegusii ng'a motorobane na momura omino eng'encho ekabira eyio buna nateba gose inche omomura nkara matata ng'a bono nkoreta embori totorobane na tata. Kegusii eki nkeri gotumeka boigo. Tata ominto omochani momachache, igo togosonsorana nere, ekiagera ekero nkomosaba amabera goika abarente abasani baye na bamura bamwabo, embori enye enywe, egotosansorana. Erie togosonsorana, gati erie togosonsorana egento nkere gekorokwa rirongo, Omogusii akorosia. Rigo rigosonsora abanto, rigosonsora abanto, riko bo, ekero embori eyio yaragirwe ekonyenywa, eh, rirongo riabekwa ase endagera eyio, abanto bari ng'a bono basibaniri, ekiagera omonwa o iso nomobe moetana agokwanera iga okoba omobe. Igo ogosonsora na nkori kobuekana eh, ring'ana rikorokwa ogotoroba. Ogotoroba ne ring'ana riororo ase ekegusii. Igo ogosonsorana ase emogusii igo kogosonsoranu na nyoko moke na iso moke na iso, ekiagera abanto abwo emenwa yabo nemeroro naende nemetindi sana. Igo ring'ana rikorokwa ogosonsorana koroche rigwatorwa, iga abwo ime egento gekorokwa rirongo nkoba kiroo. Igo. Eh, richiiko ndikare rikorokwa ng'a mborigete nchire ogocha komera bogara, chinyama chiaye chikonyenywa omere bogara, ng'a igo nario amang'ana ayio abeire, rirongo rimanye korentwa ribekwe egesanda na amache, naende ng'a onyore bisasimogete bikaroo bigoteba ng'a amache amara are enyongo, ng'a erinde omonto amanye gosiba. Igo abagusi baminto tigakokorera ebinto echeche, ekegusii na egekong'u tigakogekorera egosori. Buna bono inche ndi gichikura, na omonto onde ari gichikura, tokoramana aria kabisa togotebana ng'a aye nomonto omoriri, tokonyara kogambera abanto aye nomonto gete omoerio oye, omonto oyomo bwa bwache aire chikura echio eh, ekegusii nkeiyo kegotumeka abwo gekorokwa ogosonsorana gose ogotorobana no egento kegotumeka abwo Onye motagete ogekorokwo ng'a okwaberana nkoba kore, nyarebe mbabeanete chingaki chiria bagakinanire nyameni gose bare korigia chikura. Igo ekegusii ekio naki kegotumekao ng'a nkwaberana bare barie endagera etabwati gesasimo ng'a morente eke na eke ng'a ebinto ebi manye koba. Ayio tari koba igo. Bono abanto b'ebinyoro biaito batumegire ekegusii bobe, bakorenta mpaka ekegusii kende getaiyo, bacha gokebeka bacha gokebeka ase getatumeke. Omobwekano buna bono nekegusii nekenge kere. Ekiagera nkere nonye nekegusii kere nkoigwa kegotererwa sana nagekwanera rinde mwakemboria, rakini nagetigerete ng'a eh, motuko ninke ninkerwere amaereso, na kerokio nkagerete ng'a mwanyigure inki ogosonsonana naende inki ogotoroba, naende nabatebi ng'a ogotoroba oo kore iso biara na omogaka oo na, na, na omokungu oo. Igo rioka. nogosonsorana, nateba, Abanto baria bagokwana omonwoba bakorokwa iso na nyokomoke na isomoke. Na ring'ana ndire richandete abanto nabatebirie mwandange ria ng'a riabekeretwe egento gekorokwa ntenenera, rirongo rire ntenenera moche mokorere egento. Mobwekano, egento eki tinabaeresete ao natigete ng'a motuko naende nimondangerie mbaerese. Buna bono omokungu ochiire isiko, isiko y'enyuomo, abagusii bakoroka ng'a otwarire omosacha omoao ng'a bono okorire egento gekorokwa amasanki. Ogosonsora kw'amasangi nogento egekong'u bobe sana. Tindarora gosiia miaka eye ya bono bono kogokorwa, ekiagera koria na korakwo rirongo rikorosigwa rikorokwo ng'a ogosonsora nkoba kore, ekiagera abanto bagoikaransigwa abange, mpaka nao omonto okorokwa omokungu ochiete isiko agoikaransigwa. abagaaka bakwanere embori yatambokigwe amagoro aye igoro, naende embori eyio etamboke gochia moino etaiteretie amaache atonye ase amagoro aye, igo gento eki nkeraba. Bono okonyora abanto bagogamba amang'ana nchera bosa igo, ng'a omonto kaeirwe rirongo, ntenenera ng'a igo bono ng'a amang'ana ayio ing'aerire. Amang'ana aya tari koera ekiagera nabatebi ng'a aye namang'ana akobwati abachokoro na abachokoro oria abaita naende abasumbu abo besana. Bono abagosiba minto nabo nare gocha koiraneria amang'ana mwambori naende aya mwang'arikanereti rende nchiche iga iga imbatebi ng'a abanto ngokorera bare ekegusii amachieso naende abanto tiga basike ekegusii ekiara ekegusii negekong'u. Igo eye neyemo yabo ekogeratwa na gosekererigwa, ing'a ntori kobucha, ekiagera twakorire ebinto ebikong'u, ebikong'u biko na goita abanto baito omokwomo buna nyomba mbaichora. Bono nao nare gocha kobatebia ing'aki, Tiga abanto bagenderere gosomia abanto, buna abagusii bamenyete, naende buna tokomenya, Namang'ana ekegusii nagendererete, naende imondange rimbatebie amang'ana ande, naende nabo nkobatebia amang'ana. Inche nare gocha goteba ng'a ore namato, aigwe ekegusii buna kegokwanwa, nabakemanyete, naende akemenyere. Aya naro nare gocha kobatebia, mbatebie ng'a mbuya mono ase okondangeria.